Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar. Hereket atly Türkmen halk frontunyň Türkmeniň kanalynyň nobatdaky gepleşigine başlaýarys. Siz Birleşen oppozisiýa güýçleriniň türkmen hereketi atly guramasynyň Türkmenim Ýutub kanalyna tomaşa edýäňiz. Mähriban doganlar soňky günlerde gaty köp sorag gelip gowuşýa, gaty köp maslahat soralýa, kömek soralýa, bir tema bar. Şu wagt Bilýäňiz, daşary ýurtlarda millionlarça türkmenistanly watandaşlar işläp ýör, esasanam Türkiýede. Türkiýede e, ykdysady şertler, durmuş şertleri gaty erbet, iş şertleri agyrlaşýar. Diňe bir Türkiýede däl, dünýäde ykdysady şertler, durmuş, ýaşaýyş şertleri agyrlaşyp, kynlaşyp gidip otyr. Uruş sebäpli Bütin dünýädäki söwda, aragatnaşyk, hemme zadyň öňden gelýän düzgünler, gatnaşyklar, hemme zatlar bozuldy, üýtgedi. Şoň üçin wagtlaýynça şular ýalaky bir ykdysady hem beýleki ugurlarda kynçylyklar ýüze çykdy. Bulam iň köp türkmenistanly watandaşlara täsir edýär. Şoň üçin türkmenistanly watandaşlar biz nädip Ýewropa ýurtlaryna çykyp bileris? ýa Amerika, ýa Kanada, ýa Awstraliýa, umuman daşary ýurtlulara öz ýurduna gelen wagty ýeňillikler döredip, olaryň öz ýurdunda derrew gowy durmuş hem iş şertlerine eýe bolmagyna köpüräk mümkinçilik ýa-da ýeňillik döredýän ýurtlara gitmek isleýärler. Şonuň üçin şu ugurda gaty köp sorag gelip gowuşýar. Indi Näme üçin? Sebäbi biz habarçy bolamyzsoň, žurnalist bolamyzsoň, şol bir wagtyň özünde-de Germaniýada ýaşaýanymyz üçin. Indi Germaniýa barada aýdylanda şeýle bir zat bar. Germaniýa federatiw respublika. Germaniýanyň her şäheriniň, her böleginiň, her ülkesiniň Öz düzgüni, öz kanuny bar. Şonuň üçin bir Berliniň kanuny Dortmundyňka, Düsseldorfuňka, ýene bir ýeriňkä, kiçijik-kiçijik şäherçeleňem düzgünleri, daşary ýurtlular bilen baglanyşykly düzgünleri, ýa umuman iş-durmuş şertleri bir-birine meňzänok. Şonuň üçin siz pikir edýäňiz, hawa, Döwlet Baýhan Germaniýada, şonuň üçin Germaniýanyň şertlerini bilýär, Germaniýada bolansoň kömek eder. Zat eder. Elimizden gelen kömegi erbetde ederis Germaniýa gelip bilseňiz. Ýöne Germaniýa nädip gelmeli? Diňe bir Germaniýa däl. Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlaryna resmi taýdan geljek bolsaňyz resmi şertler bar. Bu resmi şertlerem köpüsi köne pasportly ýa şuňa meňzeş kanuny ýagdaýda bolmaýan ýa-da kanuny ýoldan gelmäge mümkinçiligi zady bolmaýan Öz ýagdaýy kanuny bolmaýan, pasportynyň möhledi dolan, öz işläp ýaşap ýören ýurdunda wizesiz bikanun gezip ýören watandaşlar üçin resmi ýollar aňsat däl. Oň daşyndan Resmi bolmaýan ýollardanam gelýänler bar. Ýöne siz şuny gowy oýlanyň. Kynçylyksyz hiç zat ýok. Meselem, bir ekin eken wagtyňyz, şol ekin hasyl berýänçä nähili ýagdaýlary başdan geçirýär. Sizem bir maksada ýetjek bolsaňyz, hökman kynçylyk göräýmeli. Hökman töwekgelçilikli ýoldan pursatlardan geçäýmeli. Şuňa razy bolmaly. Hiç wagt taýýar zat ýok, taýýar aş ýok. Ol gaty seýrek duş gelinýän bir pursat. Onda-da her kime duş gelenok, gabat gelenok. Şoň üçin kynçylygy hemme zatdan öň boýun almaly. Diňe bir isleýän ýurduňyza aşanyňyzdan soňam däl, ortaýda-da bir topar kynçylyklar bar. Hemme zatdan öňürti meseläni özüň çözmäni öwrenmeli. Öz meseläňi özüň gürleşmeli degişli adamlar bilen. Bu ýurtlardaky, günbatar ýurtlardaky düzgün şeýle, ara birini goşsaňyz, Araçy goşsaňyz işiň pyrryk. Işiň bozulýar. Näme üçin? Nädogry düşünýärler. Oňam sebäbi onlarça million bosgun bar. Bu ýurtlaň özünde bar. Bu ýurtlara geljek bolup o arada beýleki goňşy töwerekdäki ýurtlarda galan onlarça million bosgun bar. Şu ýurtlara gelmegi isleýän arzuw edýän. Indi şular ýalaky ýagdaý baka. Onlarça million dürli ýurtlaryň watandaşlary onlarça ýyldan bäri dürli ýurtlarda garaşyp, dürli synanyşyklary, köp sanly synanyşyklary edip şu ýurtlara geljek bolýarlar. Türkmenistanly watandaşlar hut şu mesele, problema bilen ýaňy ýüzbe-ýüz boldy. Şoň üçin şu taýda esasy kynçylyk, birinji kynçylyk şundan gelýär adam tanamakdan gelýär. Siz aýdýaňyz pylanyýa ýüz tutduk, pylana haýyş etdik, hawa, pylany birhili şübheli şübheli hereket etdi, şübheli maglumatlar sorady, ony etdi, muny etdi, soň biziň maglumatlar, Başga bir ýerlerden çykdy. Maşgalamyza, tanyş-bilişlerimize oňa-muňa soraýan, ideýän zat edýänler boldy, eýle-beýle. O zatlaryň içinde, daşynda, gyrasynda, töwereginde biz däl. Biziň bilen aragatnaşyga geçýän adamlaryň Şahsy maglumatlary, ene-atasy, dogan-garyndaşy, näme edýär, asly, nesli, kim, o zatlar bizi gyzyklandyranok. Bizi gyzyklandyrýan zat, bize ýüz tutýan, bizden maslahat soraýan ýa-da biziň bilen öz derdini, kynçylygyny, duýgularyny paýlaşýan, Watandaşlarymyzyň öz problemalaryny gysga wagtda çözmegi, kynçylykdan çykmagy, şu bizi gyzyklandyrýar. Oň hakyky ady näme, oň tohum-tiji kim, aňyrsy kim, işi kim, dogan-garyndaşynyň neme işi, wezipesi näme, o zatlar bizi gyzyklandyranok. Ondan ýene bir problema bar, pul meselesi, pul kömegi meselesi. Elbetde, öň Ukraina meselesi ýüze çykmanka, ondan-mundan eýleden-beýleden pul kömekleri alyp bolýardy. Pul kömeklerini sorap bolýardy. Edil häzirki wagt umuman şu ynsanperwer kömek edýän, kyn ýagdaýa düşen daşary ýurtlulara kömek edýän fondlaň, fonlaň, guramalaň, zatlaň, Serişdeleň hemmesi Ukraina problemasyna gönükdirildi. Ukrainalylara gönükdirildi. Şoň üçin ine Türkmenim telekanalam gol çekip başlaýmaly bolup durka wagtlaýynça duruzyldy. Näme üçin? Sebäbi serişdeler Ukrainalylara gönükdirildi. Şoň üçin indi şular ýalaky ýagdaýda bir ýerden haýyş edip pul almak, pul serişdesini almak, pul kömegini almagam gaty kyn. Bul bir. Ikinji esasy mesele şeýle bir mesele bar. Size gezek gelýänçä müňlerçe adam, millionlarça, onlarça million adam şu giden gitdi, pul kömegini, serişdesini berýän fondlary, guramalary, edaralary, jemgyýetleri ulandy. Biderek maksat bilen ulandy, aldady. Şular ýalyky bolansoň, işler hasam kynlaşdy. Diňe bir Ukraina meselesi päsgelçilik döredenok. Şular ýalyky ýagdaýlar hem päsgelçilik döretdi. Şonuň üçin, ildeşler, mähriban doganlar, şuny ýadyňyzdan çykarmaň. Daşary ýurda çykmak, daşary ýurtda iş tapmak, täze durmuşy başlatmak, bu zatlaryň hemmesi başga ýurtlaryň onlarça million watandaşlary tarapyndan synalyp gelinýär. Onlarça ýyl mundan öň türkmenistanlylar ýaňy ýüzbe-ýüz boldy. Şonuň üçin. Ýeterlik tejribesi bolanlar öz tejribesini gaýrat edip türkmenistanlylar bilen paýlaşsyn. Bizem bilýän zadymyzy paýlaşaly. Indi her kim pul kömegini soraýar. Pylança ýerik çykjak bolýan şunça pul gerek munça pul gerek. Indi şuny pikir etmeli. Siz näme üçin daşary ýurtda gezip ýörsüňiz? Eklenç üçin güzeran üçin. Daşary ýurtdakylar köpräk mümkinçilige eýe bolansoň, Şolar öz dogan-garyndaşyny, tohum-tijini alyp çykmaly bolýar, gollamaly bolýar. Şonuň üçin bizde artykmaç serişde ýok. Pikir edip görüň. Her gün ýüz tutýan onlarça türkmenistanly bar. Her birine bir ýewro bereňde, pikir edip görüň, aýlyk näçe bolýar? Bular ýalyky serişde ýok. Şoň üçin daşary ýurtlardaky watandaşlardan siz pul kömegine garaşýaňyz, ýöne bärde hemme hasap öňünden edilip goýlan. Artykmaç hiç zat ýok. Pul bize ýaganok hiç ýerde. Pul berýän edaralaram şu wagt Ukraina meselesi bilen başagaý. Şoň üçin siz özüňiz çäre tapmaly bolýaňyz. Daşary ýurda çykjak bolsaňyz, daşary ýurda geljek bolsaňyz, siziň üçin ýekeje iň esasy bir mesele bar, olam adam tanamaly. Gatnaşýan, gürleşýän, maslahat soraýan Adamlaryňyzy tanamaly. Daşary ýurtdakylara gaty wajyp öz şahsy maglumatlaryňyzy, pasportlaryňyzyň maglumatlaryny, zatlaryny bermäň, eger mümkin bolsa. Bermäň. Soň siziň o maglumatlaryňyz nirden çykýar, kim bilen nähili baglanyşdyrylýar, näme bolýar, nähili ýalan habarlar çykýar onda-munda. O zatlardan biziň başymyz çykanok. Ol adamlary biz tanamzogam, edemzogam, gatnaşamzogam. Türkmeniň kanalyna tomaşa edýänler bilýär, başyndan bäri biziň sokuşlyklar bilen, adam satyşlyklar bilen, manipulýasiýa bilen, ýalan propaganda bilen hiç hili arabaglanyşygymyz ýok, bolmazam. Şonuň üçinem mähriban doganlar, seresap boluň, ägä boluň. Kime ynanmaly, kimiň bilen maslahat etmeli? Şu zatlary seljermek kyn däl. Näme üçin? Pikir edip görüň. Özüňiz seljeriň. Meselem, bir adamyň aýdýan zatlary, indi ýutubda çykyş edýärler-ä köpüsi siziň aýdýan adamlaryňyzyň köpüsi çykyş edýärler-ä. Aýdýan zatlaryna serediň logika sygýamy heňe gelýämi absurd zat aýdýamy aýdanokmy a bir adam absurd zat aýdyp zat aýdyp ýören bolsa ol adamdan ondan absurddan başga näme garaşjak he siziň öz edýän hereketleňizem absurda Absurdyň propagandasyny edýän adamdan bir kömege, ýagşylyga, zada garaşýaňyz. O nähili bolýar? Bu tebigatyň kanunyna, Allatagallaň düzgünlerine, hasabyna ters-ä bu. Şoň üçin gaýrat ediň, aklyňyzy, paýhasyňyzy ulanyň. Logika bilen seljeriň şu zatlary. Kanuny ýollar, meselem siz aýdýaňyz çakylyk iberiň, hawa, wiza aljak, şuny etjek, muny etjek. Eger hakykatdanam şu daşary ýurtlulara gowy iş hem durmuş şertlerini hödürleýän ýurtlarda o ýurtlara gitmek, Şular ýalyky aňsat bolsa, onlarça million, onlarça ýyldan bäri garaşyp ýatan, dürli ýurtlarda garaşyp ýatan, lagerlerde garaşyp ýatan adamlar bir wagt gelerdi. Olaň pulam bar, serişdesem bar, hemme zadam bar. Pul hemme zady çözenok. Şolar ýalyky, özüňiz geleňizden soň, şol ýurda aşaňyzdan soňam öz göbegiňi özüň kesmeli, öz meseläňi özüň gürleşmeli. Käbirleri gelýä, zat edýä, ondan soň sen gürleşip ber diýýä. O seň ýüz tutýan edaraň saňa kömek edýär-ä, seni kabul etd-ä. Seni kabul etdi, diýmek saňa kömek etmek isleýär. A başga bir adamy ara goýup ony gürleşdirjek bolýaň. Bulam ýalňyş ädim. By ýalňyş hasap. By ýalňyşdyrýa, by özüňe zyýan berýä. Şoň üçin Bizlik kömegem gerek bolanda elbetde bereris. Halkara guramalar, adam hukuklaryny goraýan guramalar, olaňam öz üstüne düşen etmeli işleri bolsa, olaram eder. Ýöne siziň öz şahsy etmeli işleňiz, borçlaryňyz bar, şony özüňiz etmeli. Siziň ýeriňize haýsam bolsa bir žurnalist, haýsam bolsa bir aktiwist, ýa adam hukuklarynyň guramalary ýa halkara guramalaryň işgäri siziň adyňyzdan siziň ýönekeýje etmeli proseduralaryňyzy etmeli däl. Olar siziň sekretaryňyz däl, ýa siziň sekretariatyňyz ýaly işläp bilenok olar. Bular ýaly zada garaşmaň, beýdip ýalňyşmaň. Türklerde bir söz bar, medeni jesaret diýýär. Adamyň özünde bir ukyp bolmaly, höwes bolmaly, özüň dyrjaşmaly ilki bilen. Hä, onnoň gördüň, bakdyň, kömek gerek, goldaw gerek, baş üstüne. Biz gije-gündiz taýýar, kömek edeli, ýöne özüňem dyrjaşmal-a, özüňem yhlas etmel-ä bu zatlarda. Şoň üçin daşary ýurda çykmak, başga ýurda çykmak, başga ýurtda işlemek problemalary aňsat däl, mähriban doganlar. Bu bütin dünýäň problemasy. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky zähmet migrantlarynyň, türkmenleň ýaňy-ýaňy bu problemasy bolmaga başlady. Beýleki ýurtlaň onlarça million watandaşlarynyň onlarça ýyldan bäri dowam edip gelýän, çözülmeýän we hiç wagt çözülmejek Problemasy bu. Aslynda siz ýaňy tanyşdyňyz muň bilen. Şoň üçin sabyrly boluň. Hemme zady akyl paýhas terezisi bilen çekiň tartyň. Ondan soň karar beriň. Adam tanaň. Soň tanamanlaryn. Meň şahsy maglumatlarymy satypdyr, oňunda-munda çykarypdyr, ýaýradyp-da zat diýmäň. Ol adamlary biz tanamzok. Gatnaşygymyz hiç zadymyz, salamymyz, selimimizem ýok. Şony bilseňiz bolýar. Siz pikir edýäňiz daşary ýurtlarda gezip ýör bul adamlar, hemme zady bilýär, hemme zady başarýar, olar ýaly zat ýok. Biziň özümizem siz ýaly şu ýoldan geçdik. Mejbury ýagdaýda Türkiýäni terk etdik, daşary ýurda çykdyk. Daşary ýurtlardakylardan bizem edil siz ýaly garaşmalyäl zatlara garaşýardyk. Ýöne soň wagtyň geçmegi bilen tejribe gazanyp öwrendik. Olaň edip biljek zady bar, edip bilmejek zady bar. Ýöne käbirleri Hatda köpürägi öz bähbidine ulanjak bolýar. Ujypsyzja pul bilen seni özüne işletjek bolýar. Özüne gul ýaly edip, hyzmatkär edip işletjek bolýar, senden peýdalanjak bolýar. Şunam ýadyňyzdan çykarmaň. Daşary ýurtlardaky türkmenistanly watandaşlaň, ugurlan bäri ýaşap-işläp ýören watandaşlaň Size edip biljek kömekleri, size berip biljek maslahatlary, maglumatlary çäkli. Näme üçin? Köpüsi hiç hili ýaşaýan ýurdy bilen adaptasiýa, şo taýyp uýgunlaşmadyk. Şo taýynyň şert, hakyky şertlerini bilenok. Belli bir nokatlara gidip gelip ýör, özüne gerejik zatlary bilýä, ýöne umuman köpçülige peýdaly bolaýjak, şo ýurduň hakyky durmuş, ýaşaýyş we beýleki şertlerini biläýjek derejede däl. Belki wagty bolmady, güzeran kynçylygyndan, belki ünsüni çekmedi, belki oňa görä maglumatlar zatlar däl. Her hili ýagdaý bolup bilýär, her hili sebäp bolýar. Şoň üçin daşary ýurtlardaky ogurlan ýaşap işläp ýören watandaşlardan garaşýan kömegiňize, garaşýan zadyňyza Eger eýe bolup bilmeseňiz, garaşýan kömegiňizi alyp bilmeseňiz, maslahatyňyzy, zadyňyzy alyp bilmeseňiz, gaty görmäň. Ol adam belki bilýän däldir, başy çykýan däldir. Şoň üçin, gaty köp bärde kriteriýalar, gaty köp şertler, sebäpler bar. Ýatdan çykan bir ýene maglumat bar. Meselem, Ýewropa Bileleşiginiň agzasy bolan ýurtlara gelen wagtyňyz, haýsam bolsa birine, bar aýdaly, siz Germaniýa gelmek isleýäňiz. Ýöne siziň pasportyňyza Bolgariýada peçat basyldy, möhür basyldy, ýa Polşada, ýa beýleki haýsam bolsa bir ýurtda. Ýewropa Bileleşiginiň Ýewropa Bileleşiginiň Ýewropa Bileleşigine agza bolan ýurtlaryň arasynda Dublin ylalaşygy diýip bir ylalaşyk bar. Şol ylalaşyga görä daşary ýurtly haýsy ýurt ýurtdan Ýewropa Bileleşiginiň çäklerine aýak basan bolsa, şo taýda şoň işine seretmeli diýlen kanun bar, düzgün bar. Şoň üçin siz Bolgariýa aýak basan bolsaňyz, Germaniýa ýa Şwesiýa ýa başga bir ýurda barsaňyzam, olar sizi yzyna iberýär. Şo Dublin ylalaşygyna görä. Hä, indi bu kanuny ýollaň, düzgünleň daşyndan aýlanyp geçilýän pursatlar ýokmy? Elbetde bar. Meselem, Şwesiýada şol Dublin ylalaşygy öz güýjüni ýitirýänçä gaçgak ýagdaýda gezilýär, şol özüni ýitirenden soňam täzeden ýüz tutulýar, migrasiýa we migrasiýa siziň işiňize seredýär. Ýalňyşmaýan bolsam, doly ýadymda däl, bir ýyl ýaly gaçgak ýagdaýda gezmeli diýip, men şeýle ýadyma düşýär. Alty aý bolmagam mümkin. Her kimiň öz ýagdaýyna bagly. Onsoň bu siziň işiňize seretjek ýurtlaram, o taýynyň düzgün-tertibem siziň aýtjak berjek maglumatlaryňyza görä siziň işiňize seredýär. Bir adamyň işine seredilen wagty beýleki adamyňky ýaly meňki bolar netije berer diýip garaşmaň. Öň meselem şeýle bir düzgün bardy şol Dublin ylalaşygyna agza-da bolsa Gresiýa, Gresiýada gaty köp şular ýalyky daşary ýurtly bosgun üýşenden soň Gresiýadan beýleki ýurtlara geçýänlere hiç zat diýilenokdy, yzyna iberilenokdy. Ýöne häzir nähili o ýagdaý men doly bilemok. Şonuň üçin hem siziň özüňiz bu bolup geçýän üýtgeşmeleri, zatlary yzarlap, şonuň bilen gyzyklanyp durmaly bolýaňyz. Biziň hemme zatdan habarymyz ýok, biz hemme zady bilemizok, hemme zadam başaramyzok. Her kimiň bir özi, işi, aladasy, gyzyklanýan temalary bar. şoňa görä ýagdaýlar. Şoň üçin dogry seljermeli. Hemme zatdan öňürti adamy tanamaly. Adamy tanamasaňyz, islendik ýurtda, islendik pursatda, islendik işde ýalňyşarsyňyz. Satylarsyňyz. Şeýle adamlar bar, Türkmenistandaky öz dogan-garyndaşlarynyň, tanyş-bilişleriniň has gowy wezipelere çekilmegi üçin maglumat satýan, maglumat berýän adamlar bar, watandaşlar bar. Şu watandaşlara gabat gelseňiz, şu watandaşlara-da öz şahsy maglumatlaryňyzy berseňiz, başyňyzdan geçiren ýagdaýlaryňyzy, başyňyzdan geçip duran ýagdaýlary Gürrüň berseňiz, olaram ony bir ýerik satsa, bir ýerik berse, soňundan mundan şikaýat etmäň, olara gaharlanmaň, özüňize gaharlanyň. Sebäbi hata, ýalňyş özüňizde. Özüňizden gözläň hatany, ýalňyşy. Olar ýalaky hereket edýän adamlar onlarça ýyldan bäri tanalýan adamlar, bilinýän adamlar. Biljek boluň, tanajak boluň, şertleri öwrenjek boluň. Menden size maslahat. Başgada soraglaryňyz bolsa baş üstüne Türkmenim TV e-mail bellige gmail nokat kom biziň elektrony poçta salgymyz şondan feýsbukdan tiktokdan Instagramdan we beýleki ýerlerden Twitterden Türkmenim TV Türkmen demokrasy Döwletbaýhan haýsy hasapdan isleseňiz habarlaşyp bilersiňiz. Ýoluňyz açyk bolsun, bagtyňyz açyk bolsun, görjegiňiz gowy bolsun. Men her bir türkmenistanlyň durmuş we ýaşaýyş şertleriniň gowy bolmagy üçin Dileg edýän, arzuw edýän, şoň üçin zähmet çekýän. Bizlik näme bolsa, halka hyzmat, haka hyzmat, biz hemişe taýýar mähriban doganlar. Häzirlikçe hoş sag boluň, Alla ýaryňyz bolsun, ýoluňyz, bagtyňyz açyk bolsun.